Ysraýylly amerikan biolog Daniel Çumowi müň dokuz ýüz altmyş üç ýylynda Pensilwaniýa şäherinde dünýäýe indi. Kolumbiýa uniwersitetinde aspiranturany gutarandan soň, Iýerusalimdäki Ibrani uniwersitetinde genetika ylymlarynyň doktory derejesini aldy. Ol Ýala uniwersitetinde Rak keselini öwreniş merkezinde myhman Alym bolup işledi. Dünýäniň dürli ýurtlaryndaky uniwersitelerde konferensiýa berdi. Ösümlikler we miwe şahalary barada gözlegleri öňdebaryjy ylmy žurnallarda çap edildi. Häzirki wagtda Tel-Awiw uniwersitetiniň durmuş ylymlary fakultetiniň dekany bolan Çömatiw aýaly we üç çagasy bilen Ysraýylyň Hod-ha-Şaron şeherinde ýaşaýar. Onuň iň meşhur kitaby Ösümlikleriň bilýän zatlary eseridir. Oňa görä biz ynsanlar bütinleý ösümliklere garaşlyýys. Bilmedigimiz tokaýlardaky agaçlardan ýasalan agaç jaýlarda oýanýarys. Käselerimizde Braziliýada ösdürilip ýetişdirilen kafe noýbasynda ýer kafesi goýýarys. Müsüriň pagta futbolkasyny geýýär, kompýuterden kagyz fotokopiýa alýarys. Bu we muňa meňzeş mysallar üsti bilen ösümlikler bilen ylham bermegi we geň galdyrmagy taryhyň ähli eralarynda dowam etdirýärler. Ösümlikler bir tarapdan dünýäniň iň uly garaşsyz organizmalary, beýleki tarapdan dünýäniň iň kiçi organizmalarydyr. Käbir suw otlary daýhanlary ýadadar, emma beýleki tarapdan güller hemmeleriň ýüzlerinde gül açýan hoşamaýlygy döretýärler. Bu kitapda Bize ösümlikleriň ynsana nädereje meňzeýändiklerini, esasanam olaryň nädip ys saldygyny, nädip gördüklerini, nädip eşitdiklerini we nämeleri ýatda saklap bilýändiklerini bilimsel gözelleriň yşygynda bize beýan edilýär. Ösümlikleriň ys aldyklary barada. Ösümlikler ysly bolup bilermi? Ösümlikleri haýwanlar we adamlar özüne çekýän yslary çykarýandygy äşgärdir. Ýöne ösümlikler şol bir wagtyň özünde öz yslaryny we goşa ösümlikleriň yslaryny hem kesgitläp bilýärler. Ösümlikler miweleri bişensoň, goňşularynyň gizlin adamlar bilen kesilendigini ýa-da mör-möjek tarapyndan iýilýändigini duýýarlar we munuň ysy-ny alýarlar. Käbir ösümlikler pomidoryň ysyny bugdaýyň ysyny-dan tapawutlandyryp bilýärler. Müň dokuz ýüz segsen üç ýylda iki sany alym topary ösümlik aragatnaşygy hakynda Iriň agajyndan Lima Nuewasyna çenli ähli zady öz içine alýan geň galdyryjy netijeleri çap etdiler. Bu alymlar agaçlaryň golaýdaky ýaprak iýýän mör-möjekleriň hüjümleri barada birek-birege duýduryş berdikleri öňe sürdüler. Netijeleri birneme düşünikli boldy. Bu netijeleriň manasy haýran galdyrdy. Bu täzelik tiz wagtyň içinde diňe meşhur gürleýän agaçlar pikiri bilen Science, ýagny Bilim žurnalynda öz ornuny tapman, eýsem dünýäniň esasy gazetelerinde hem çap edilmäne başlady. Ösümlikler dürli üýtgeşik yslar çykarýarlar. Tomusda bir bapda gezip ýörkäň, alýan gülleriň ysy, güýzüň ortalarynda täze kesilen otlaryň ysy ýa-da gije gülleýän ýaseminiň ysy hakda pikir ediň. Bazardaky bişen bananlardan çykýan her dürli ys bilen garylan şol süýji ys hakda näme diýýärsiňiz? Bu ysleriň köpüsi ösümlikler bilen haýwanlaryň arasynda çylşyrymly aragatnaşyklarda ulanylýar. Bu yslar tohumlaýjylary güllere, tohum götürijileri miwelere çekýär, hatda ýazyjy Maýkl Polliniň belleýşi ýaly, adamlary gülleri bütin dünýä ýaýratmagyna höweslendirýärler. Emma görüşimiz ýaly, ösümlikler diňe bir ys çykarman, beýleki ösümlikleriň ysyny hem alýarlar. Gysgaça, ösümlikler nerw sistemleri ýa-da nerw öýjükleri bolmazdan özboluşly usullar bilen ys berip ýa-da ys alyp bilýärler. Muny başaran ösümlikler onary ellän wagtymyzda bizi duýup bilýärlermi? Ösümlikleriň duýýan zatlary. Köpimiz her gün ösümlikler bilen meşgullanýarys. Käwagt ösümlikler ýumşak we ýakymlydyr, kämahal bolsa ösümlikler bize gaty we agyryly geler. Biz papatýanyň ýapraklaryny alýarys, Nädogry uzaldylan agaçlaryň şahalaryny kesýäris. Ösümlikler olara degýändigimizi bilse, näme etmelidiris? Ösümlikleriň özlerine degýändigini bilmeleri birneme geň galdyryjydyr. Hatda munuň ösümlikler üçin birneme biynjalyk berýän ýagdaý bolmagy-da mümkindir. Ösümlikleriň özlerine degilýändigini bilmekden başga-da, ýylylygy we sowuklygy tapawutlandyryp biler, we şahalarynyň şemalda öwüsýändigini bilip bilerler. Ösümlikler gönüden-göni aragatnaşygy duýup bilerler. Ösümlikler hem gaty degmegi halamaýarlar, sebäbi ösümligi degmek ýa-da silkmek onuň ösmegini bes etdirip bilýär. Elbetde, ösümlikler sözüň adaty manysyla duýmaýarlar. Mysal üçin, gynanmaýarlar, duýgularyna görä hereket etmeýärler. Olarda akyl ýa-da emosional ýagdaý barada düşünje ýok. Emma degmek manysy bar. Hatda käbir ösümlikler bizden has gowy duýýarlar. Ösümlikler özlerine biriniň eliniň degdigini bilerler, ýöne agyry duýmazlar. Olaryň reaksiýalary subýektiw däldir. Duýgy we agyry baradaky düşünjemiz subýektiw bolan adama görä üýtgeýär. Sypaýy ýagdaýda ösümliklerde degmek käbirleri üçin ýakymly, beýlekileri üçin oňaýsyz bolup görünýär. Ösümlikler beýnisi ýoklugy sebäpli bu subýektiw çäklendirmelerden boşadylýar, ýöne ösümlikler mehaniki gyjyndyrmalary duýýarlar we dürli gyjyndyrmalara özboluşly usullar bilen jogap berýärler. Bu reaksiýalar ösümlige agyrydan uzak durmaga däl-de, ösüşini mümkin boldugyça iň oňat görnüşde häzirki gurşawa uýgunlaşdyrmagyna mümkinçilik berýär. Ösümlikleriň eşitýän zatlary. Tokaýlar sesler bilen ýaňlanýar. Guşlar aýdym aýtýarlar, gurbagalar gygyrýarlar, kerketler aýdym aýtýarlar, ýapraklar şemalda öwüsýärler. Hiç haçan asuda bolmadyk bu orkestra hop abanýan we jübütleşmek dessurlary bilen baglanyşykly kä haýbat atyjy, kä-de küşüşdiriji sesler çykarýarlar. Bir guş başga bir guşuň çagyrysyna jogap berýär. Haýwanlar yzygiderli ses bilen herekete gelýär, beýleki sesleri çykarýar we tegelek kakoniýa goşant goşýarlar. Tokaýlar şular ýaly gykylyklar we gykylyklar bilen jyňňyrdaşynda ösümlikler töwereginde bu seslere jogap bermeýärler we ümsüm ýaşamagy dowam etdirýärler. Ösümlikler tokaýyň sesini eşitmeýärmi ýa-da bizmi bu ýagdaýy görmeýäris? Şu wagta çenli öwrenen ösümliklerimiziň Duýgularyny açýan köp gözlegler bar bolsa-da, seslere jogaplar boýunça gaty az ygtybarly, ynandyryjy gözlegler geçirildi. Aýdym-sazyň ösümlikleriň ösmegine täsir edip biljekdigi barada köp anekdot maglumatlar göz öňünde tutsak, bu geň galdyryjydyr. Ösümlikleriň ysynyň bolup biljekdigini eşidenimizde durup täzeden pikirlenmeli bolsak-da, ösümlikleriň eşidip biljek pikirini täsin hasap etmeýäris. Ösümlikleriň Aýdym-saza haýsydyr bir görnüşde jogap berýändigi barada pikir köpimizi gyzyklandyrdy. Bu asyrda, bir asyrdan gowrak, mundan ozal ösümliklerde görmek we duýmak boýunça örän täsirli gözlegçilikleri Çarlz Darwin geçirdi. Ol ösümlikleriň özlerine mahsus bu şekilde çalýan sazlaryny diňläp, sesleri duýandygyny ýa-da eşidýändikleri barlady. Emma kanagatlanarly bir jogap tapyp bilmedi. Alymlar ösümlikleriň ses tolkunlaryny edýän jogaplaryny dogry öwrenmeli bolsalar, ilki bilen ösümlikleriň eşidilmegine mätäçdigini düşünmelidirler. Eger şeýle bolsa, eşidiş ulgamlarynyň haýwanlarda ösenlerden düýpgöter tapawutlylygyny göz öňünde getirmelidirler. Öz dünýämizde öwreniş etýän çalt signallar ösümlikler degişli däldir. Ösümliklerde maksatly ses öndürmäge mümkinçilik berýän goşlar ýokdur. Şemaldaky ýapraklaryň ýa-da aýaklarymyzyň aşagyndaky şahalaryň bölünmegi ösümliklerde aslynda hiç zat täsir etmeýär. Ösümlikleriň öz ýagdaýy barada bilýän zatlary. Agaçlar we şahalar ýokara, kökler bolsa aşaklaryna ösýär. Bu ýagdaý ýönekeý ýaly görünýän bolsa-da, ösümlikler ýokary we aşagy nädip bilýärler? Ösümlikleriň agyrlyk güýjüni nähili duýandygy barada sorag on dokuzynjy asyryň ahyrynda täze bir gyzyklanma döretdi. Darwin we ogly ösümlikler ylmynyň beýleki dersleri ýaly bu ugurda aýgytly synaglary geçirdiler. Ösümligiň nädip düşünýändigi baradaky bilimimiz on ýedinji we on dokuzynjy asyr arasynda çalt ösdi. Ilki bilen Duhamel nahallarynyň kökleriniň aşaklygyna ösüp, ýokaryk ösmegi üçin ugrukdyryldygyny görünje, soň naýt agyrlyk güýjüniň bu ýokary-aşak ösmegine sebäp bolýandygyny görkezdi. Soň Darwin agyrlyk güýjüni duýýan mehanizmanyň bardygyny subut etdi. Ösümlik bir wagtyň özünde köp tarapa çekip bolýar. Bir burç bilen urýan Gün şöhlesi ösümligiň şöhleleri tarap edilmegine sebäp bolýar. Bu köplenç gapma garşy gelinýän signallar ösümligine daşky gurşaw üçin iň amatly ýagdaýda geçmegine mümkinçilik berýär. Penjiräniň üstündäki ösümlik ýagtylyga täsir edýär we bir tarapa, penjiräniň güneşli bölegine tarap ösýär, agyrlyk güýji bolsa ony ýokaryk ösmegine höweslendirýär. Adamlar we ösümlikler agyrlyk güýjüni şuňa meňzeş jogap berýärler. Bularyň ikisi hem pozisiýa we balans maglumatlary üçin alyjylara baglydyrlar. Ýöne adamlar hereket edenlerinde diňe bir el-aýaklarynyň nirä degişlidigini bilmek bilen çäklenmän, şol bir hereketi gaýtalap bilmekleri üçin hereketi hem ýada salýarlar. Ol wagt ösümlikler hem öňki hereketlerini ýada salýarlarmy? Ösümlikleriň ýadyna düşýän zatlar. Tokaýdaky tut we çam agaçlary, sosnalar we olaryň doganlary gaty köp günüň we günüň dogmagyny gördüler, pasyllaryň geçmeklerine we nesilleriň ýitip gitmeklerine şaýat boldular. Eger olaryň aýtjak dilleri bar bolsa, Ýa-da biziň käbir haýwanlarda bolşy ýaly ýiti gulagymyz bar bolsa, haýsy hekaýalary aýdyp biljekdiklerini düşünip bilmeris. Görşümiz ýaly, ösümlikler baý we dürli-dürli duýgur gidişlerden peýdalanyp bilýärler. Ýöne ösümlikleriň biziňki ýaly ýatlamalary ýok. Guraklyk pikirinden gorkmaýarlar ýa-da tomusda gün şöhleleriniň göz öňüne getirmeýärler. Ösümlik ýatlamalary adamyň öz barlygy we güýjüni ýatlamalaryna meňzeýär. Bu semantik ýa-da amaly ýatlamalaryň ýerine näme edilendigi we näme edilmegiň edilmelidigi baradaky saklanýan bir ýatlama meňzeýär. Bu ýatlamalar daşarky sesleri duýmak ukybyna baglydyr. Bu ýatlamalarda biolog Tuliwin üç derejä aýyrýar. Birinjisi, ýöntemsel ýatlamalar, anoetik, duýgy we emosional aň bilen baglanyşyklydyr diýýär. Ikinjisi, semantik ýat Bu-da akyl we aň bilen baglanyşyklydyr diýýär. Üçünjisi, ýatlamanyň özi autoenetik, bu-da wagtlaýyn aň bilen baglanyşyklydyr diýýär. Bu baglamda ösümlikleriň semantik ýa-da hakyky ýatlama bilen baglanyşykly aň kesgitlemesine laýyk gelmeýändigi şübhesizdir, emma olarda duýgur bir ýatlama güýji bardyr. Daşky gurşawyndan habarly bolan ösümlikler. Ösümlik funksiýalarynyň bir-birinden tapawutly taraplaryny synag eden bir grup bilim adamlary iki müň bäş ýylynda bir gözlege başladylar. Olar ösümlikleriň bilgi edinme ýollaryny gözlemek maksady bilen ösümlik newrobiologiyasy ady bilen bir bölüm gurlanda käbir ösümlik biologlary bilen aralarynda düşünişmezlik orta çykyp başlady. Bu alymlar ösümlik anatomiýasy we fiziologiýasy we nerw ulgamlaryny gözlediler. Sebäbi ynsan, haýwan ýaly ösümlikler arasynda-da köp meňzeşlik bar diýip pikir etdiler. Bu meňzeşlikleriň käbiri äşgärdir, käbiri bolsa jedellidir. Ösümlikleriň we adamlaryň fiziki dünýäni duýmak we bilmek üçin parallel ukyplary bar bolsa-da, garaşsyz ewolýusiýa usullary adamlara ösümlikleriň ýetmezçiligi, ideg etmek ukybyny ösdürmäge mümkinçilik berdi. Bir gün seýilgähde gezelenç edeniňizde durup özüňize soraň, Ösümlikler haýsy ys alýarlar? Tuduň ýapraklaryny eliňize alyň we gelejekde bu tut agajynyň ýapragynyň özüne degen bir eli ýada saljakdygyny biliň. Emma ol sizi ýatlamaz. Başga bir tarapdan, şol agajy ýada salsaňyz we ýadyňyzyň bir tarapynda hemişelik saklarsyňyz. Bu we meňzeş mysallar üsti bilen,